Сәлам, рәхмәт, Радиф. Сәлам, дуслар. Бүген безнең Казан кайный тапшыруының 34 нче чыгарылышы. Кайна Казан, кайна Казан, кайна Казан, кайна кайна Казан.
Безнең бүген ниһаять бик күп шундый кызыклы яңалыклар, дөнья яңалыклары да бар һәм иң беренчесе ул 10 июль көнне ялгышмасам игълан ителде. Һәм София мәчете
Айя София дигән ничек була ул? Татарча була ул. Айя София. Әл София. Әл София дигән инде. Әйе. Һәм Истанбул шәһәрендә шәһәрнең төп мәчете дип әйтергә була, шулай бит. Ул яңадан музейдан мәчет булды. Статусы.
Ягъни аны 30 Утызынчы елларда, утыз сигезенче елдамы, ятмышынчы, утыз бишенче елда, утыз бишенче елда. Утыз дүртенче. Утыз дүртенче указы чыккан инде, утыз биштә чыккан инде Ататюрк, ягъни чыгарды шундый игълан инде. Менә безнең мәчетебез һәм музейга әверелде. Һәм менә хәзер ул нәтиҗәдә кирегә кайтты инде. Ягъни бу бинаның тарихы зур иде, әйме, аны дүртенче гасырдамы төзегәннәр иде, чиркәү итеп, аннары Усманлыларны алгач инде, кайсы 15 нче гасыр. Сатып алганнар.
Күрдеме сианы? Э, белмим, дөресме ул, юкмы, ләкин аның скрины чыкты. Арендага кебек инде. Юк, арендага түгел, имештер алар аны, аның өчен түләгәннәр. Ул мин уйлыйм шундый ни әйбер теге. Ну юк, яны яны типа без э, былай гына һөҗүм итеп алмаганнар, ә менә рәсми рәвештә алганнар 15 гасырда ул. Ишетеп алганнар, менә без инде ничәмә ел буе анда 40 лира түләп, 40 лир. Әле Ул 40. күпме безнең акча? Ой, белмим, аны әлек. Бер Бер мең, ике бер- мең. бер меңме, бер меңнән артык иде. Мин искә төшсә, мин барган идем Стамбулга, анда бар иде теге ике зур историк инде, историк урын, менә шул Топкапы, Айма һәм Айя София Сингер улица Харкинны. 40 лира, ну, анда бит бәяләр шундый Син арзан. һәр көнне йөрдем ни анда.
Ну, кайдыр йөрисең бит һәр көнне, анда арзан барсы да, әлбәттә, инде, гадәттәгечә, Төркиядә. Ләкин менә бу музейга гел шулай уйлыйсың, ну, барырга кирәктер инде, барасың. Һәм менә Нәтиҗәдә бер шундый файдасы бар, хәзер түләргә кирәкми. Болай гына керә. Бәлки болай гына керергә ки- болай, ну, мәчет булгач, мәчеткә түләп кермиләр бит инде. Ну, син намазга керсән бер хәл, ә әгәр дә карап йөрим дип әйтсән, алар Сез- әйтәчәкләр м, 40 лир.
Аркадаш, син намаз кыларгамы? Юк. Кара, Бер ә, тормыш. бу безнең Мгм.
ә, Кол Шәриф мәчете белән ничектер Әйе. аваздаш. Чөнки ул яртылаш музей һәм яртылаш мәчет дип әйтергә була. Чөнки намаз укучылар бер якка керә, ә карап кына торырга теләүчеләр алар башка яктан керәләр. Мин уйлыйм, бу шундый ничектер безнең илдә дә аның тавышы күп булды, резонанслы булды ул. Православ чиркәве анда үзенең белдерү нәрсә, обращение кабул итте. Ни өчендер.
Ә, ну, аларның үз эшләре инде, димәк, алар өчен ул шундый кадерле урын дип санала инде. Һәм ә, э, мине, ми, ну, мине бу аптыратты, чөнки ә, бу бит инде Төркиянең үз эше. Аның ниндидер без карап барабыз, кайвакыт безгә барып җитә. Төркиядә шундый сәясәт бара инде. Ә, Төркия ә, мөселманнарны яклый дип, ни дип, шундый сәясәт бара һәм ә, Эрдоган ул шундый тарихта калырга тели. Бер бер артлы шундый теге нәрсәле. Палестинадагы мөселманнарны яклап ни җибәргән иде. Хәзер шундый символический знаковый әйберләр ясый. Сәяси сәяси адым инде бу аңлашыла. Әйе, менә ул сәясәт, аны читкә этәрәбез дә. Ә безгә менә гади халыкка 40 лирадан кала, менә ничек уйлыйсың, нәрсә үзгәрәчәк? Бездә, ну, гомумән, мин Казанга күчереп карыйм, әйеме? Казанда нинди мәсәлән мәчетләр әле яисә торгызылмаган, яисә алар әле дә ябык. Безгә, Аллага шөкер, андый хәлләр күп түгел инде, бездә бердәнбер шундый ябык мәчет бар, ул Ак, яки хәзер инде без беләбез, Уртаташ исемле мәчет, әйеме, Урташ мәчете, ул Кызыл Армейская урамында. Һәм шунда инде прямо Меховщиков фабрикасы янында тора инде ул. Ә менә мин яшәгән янда анда чиркәү бар. Әйе. Әле ул, мәсәлән, чиркәү функциясен башкармый. Мәсәлән, бармы безнең шундый мәчетләр Татарстанда, кайсылары ни, мәчет функциясен башкармыйча, ниндидер, бәлки, административ бина булып калган? Мин ишеткән юк, ишеткән дә. Юк, да? Татарстанда калмаган. Хәзер ничек була? Яисә, мәсәлән, авылда тора иде мәчет, Аны күптән инде клубка үрләргәннәр идеме, һәм кеше әйтә, менә монда булгандыр дип инде. Әйе. Халыкта шулай. Без Һәм яңасын төзиләр. Әйе, яңасын төзиләр. Якын, бездә, якында бездә авылда шулай булды. Шулай эшлиләр.
Яисә инде дөресенчә күчерәләр. Чөнки ничектер менә кеше дә табыла, әйеме, без аңлыйбыз инде, мәчет ул шундый теге тарихи бина гына түгел, ул, ну, эшли торган урын булырга тиеш. Функциональ бина инде, әйеме. Әйе, функциональ. Теге матурлык кына гына өчен тормый инде, без аңлыйбыз, аның өчен акча сорап үстерә. Һәм, ни кызганыч инде, без, бездә бар теге җимерелгән мәчетләр. Бишбалтада ике Бишбалта мәчете бар, Ягодный бистәсе мәчете, Барудин. Анда бөтенләй юк. Юк, алар бөтенләй юк, яки аның урыннары теге историкләре билгеләнмәгән, монда мәчет торган дип инде. Мәсәлән, Бишбалта инде анда просто чисто бушлык нидер анда, теге чүплек монда. Такта да юк, ни дә юк. Бернәрсә юк инде. Без берәр безнең шундый безнең өчен теге белмим анда. Менә шул градозащитный движениенең башлангычы дип кайвакыт исәпләнә. 70 нче еллар уртасында менә Казаков мәчетенә җимерелә. Татарстан урынында торган иде ул. Яңа йортлар төзелә иде инде. Менә бу бу яңалыкка бер дә туры килми. Бит яңа Казан. Казан Казаков мәчетен шулай итеп сүттеләр, җимерделәр. Һәм истәлекләр бар инде. Һәм бәлки шуннан менә бу башланды инде менә бу агым. Әйдәгез йорт кертик, э, биналарны саклыйк. Әй саклыйк, исемлекләргә дип инде Күбрәк игътибар. Шул әйбердән башланган. Шулай күбрәк Казанда.
Юк, күбрәк игътибар башланды минемчә анда. Мин бер тапкыр укыйм, мин. Ул да резонанслы булган.
Әйе, чөнки ул вакытта бер чиркәү эшләү җимерелгән инде теге бер минуттан. Чөнки 75 нче еллар, әлбәттә, андый антирелигиозный пропаганда юк анда, гомумән, дәйме. Чиркәү, чиркәү теге, ну, була иде. Просто төзергә кирәк, җимерәләр.
Әйе, әйе. Һәм шул вакытта җимерделәр. Ышанмыйсың, мин узган ике атнам элек барган идем менә шул бистә префектурасының җыелышына. Һәм анда әйткәннәр, менә кирәк анда ничек бу бер урынны билгеләргә. Әйме, чөнки, ну, бушлыклар да истәлекле булырга тиеш дип. Мәсәлән, мин менә шундый бер ресерч ясадым да инде, мәсәлән, Кырымда бар Взятие Исмаила исемле диорама. Бер музейның филиалы инде менә шул ук э, ул мәчеттә урнашкан. Ну шулай син, син теге фотосын ачасың да күрәсең бу мәчет кемлеген. Аңлыйсың инде мәчет. Әйе.
Ну мин нәрсә монда күрәм? Мәсәлән, э, проблема нәрсәдә? Әйеме бар нидер бер э, мәхәллә дисәң инде, әйеме нидер бер, ну кешеләргә мәсәлән мәчет кирәк. Ну алар әзер мәсәлән карарга. Ләкин мин сиңа администрациядән бердер алар алдын ала алар ничек тә сөйләшә алмыйлар белән син яисә юлын таба алмыйлар инде чөнки без аңлыйбыз менә татарстанда менә бөтен мәчетләр бәлки акча белән дә бөтен бу ачылган мәчетләр алар бит бер үк вакытта диярлек ачылганнар сиксән тугызынчы елдан башлап анда туксанынчы ел башындамы әкрен әкрен генә алар бирелә башлады кире кайтаралар идеме мәсәлән мин башка шәһәрләрне карасам анда мәсәлән бар алты соборный мечеть Мәчет һәм анда берсе мә икесе генә ачык. Икенчесе яки җимерелгән тулысынча. Иске шәһәрләр турында. Менә шул әйтәм шул. Син әйткән Ырынбур, Уфа, Троицкларда. Анда гомумән теге, ну, бөтенләй алар Шута булмыйлар дини үзәкләр дип инде. Беренчедән, анда хәзер мөселманнар аз. Нык советлашкан кешеләр. Димәк, элеккеге кебек теге көн дә мәчеткә йөрмиләр. Һәм андагы кешеләрдә булганында да акча аз, чөнки хәтерлисеңме, без беренче подкастларда әйткән идек, Троиц мәдрәсәсенә аны төзекләндерүгә акча җыялар дип. Димәк, алар бөтен дөньядан җыялар акчаны. Монда да Татарстанда алай түгел. Монда акча да табыла, дәүләт тә килеп теге булыша. Ул барыбер монда җиңелрәк. Вот шунда сораю син, әгәр дәндә советлашкан шәһәр булса, әгәр дәндә кешеләр булмаса, ул бина нәрсә, нинди вазифаны үтәргә тиеш алайса? Нинди функциясе Әйе, булырга функция тиеш? булырга тиешме соң? Ә, Һичшиксез булырга тиеш һәм ә, намаз уку функциясе ул калырга тиеш. Анда барыбер теге ә, мөселманнар шактый намаз укучы. Урыны булса намаз. Әйе, Дөрес, намаз шартлар- укучысы табылыр. табылыр, әйе. Табылыр. Юк, чынлап та шулай. Әйе. Әйе. Ә, Кара, нәрсә тагын әйтмәкче идем бу ә, ниләр, мәчетләр белән бәйле. Синен өчен Кол Шариф ул беренче чиратта мәчетме, әллә музеймы? Безнең өчен соңгы вакытларда ул музей. Ни өчен?
Белмим, кифак керәм дә, мин аның, мисал, минем өчен хәзер Кол Шариф ул, мисал, Илнур Низамиев белән бәйле күбрәк. Чөнки аны нинди проектлар эшли ул, ну, ул шундый. Аның эшчәнлеге белән. Диник, мөгаен, ул дини кеше һәм музей теге башлыгы дип билгеләгәч инде, ул эзли инде юллар, ничек менә бу Ислам музеенда төрле форматларда күргәзмә Чаралар үткәрергә, уза. әйеме? Һәм гомумән мин анда бик аз йөрим дөрескә. Чөнки, ну, чөнки монда бөтен якында тирәдә болай да мәчетләр бар. Әйе. Әйме, миңа кирәк мәчет кирәк булса, мин башкасына бара Әйе, алам. Кол Шәрифкә бару кыенрак. Һәм м, Кол Шәрифнең яңалыгы миңа бераз шикләндерә инде. Яңа мәчет булгач, ул әле бөтенләй теге, ну, атмосферасы тулы- тулысынча җиткерелмәгән кебек, минемчә, әле теге. Әйе, аңлыйм.
Бер Ә, борынгылыгы сизелми. Минемчә, Кол Шәриф ул э, бик яхшы үрнәк. Мин инде теге үземне кайвакыт ТНБ пропагандисты кебек хис итәм. Ләкин э, Кол Шәриф мәчете ул яхшы үрнәк, минемчә, дөньяга да. Э, Чөнки анда музей һәм мәчет ул э, яхшы һәм шундый табигый симбиозда. Э, Минемчә, аны үрнәк алырга кирәк. Һәм э, миңа ошый, мәсәлән, мин яшәгән урында да ишетелә анда яңгыраган азан. Э, Әгәр дә Төркиядә дә анда кешеләр теге кереп, гади мөселманнар яисә турист булып килгән мөселманнар, әгәр дә анда намаз кыла алалар икән, минемчә, бу безнең өчен бик уңай яңалык. Һәм мин, мәсәлән, үзем Абу-Дабида булганда, шундый бик гламурный мәчет бар бит анда, теге ак мәчет. Бөтен дөнья инстаграмщикларында бар инде ул. Һәм мин анда беренче тапкыр турист булып килгәндә, мине кертмәгәннәр иде. Ә икенче тапкыр без анда конференциягә барган идек һәм делегатлар белән намаз укырга кердек. Һәм ул минем тормышымда иң шундый истә калган истәлекләрнең берсе бу сәяхәттә. Һәм башка кешеләргә дә менә шушы Истанбулда намаз укып, шундый истәлекләр калырга язсын. Уфада тарихи биналар Кайтару мәсьәләсен мин икегә бүлер идем. Беренчесе, ул дини, мөселман биналарын кайтару һәм икенчесе, ул башка биналар, байлар, сәүдәгәрләр йортлары. Менә беренче дини биналар буенча сүз алып барсак, инде инкыйлабка хәтле Уфада алты җәмигъ мәчет булган. Беренче җәмигъ мәчет, аны бөтенесе дә белә, ул тарихи мәчетебез, Тукай урамында урнашкан. Мәчетебез ул совет чорында да, бүгенге көндә дә ул хезмәт итә һәм мөселманнарның карамагында. Һәм ул тарихи мәчетнең мәйданында берничә тарихи биналар бар. Менә бүгенге көндә мөфти Талгат хәзрәт Таҗидинең резиденциясе 93 нче елларда кайтарылды һәм бүгенге көндә Диния назаратның карамагында. Икенче җәмигъ мәчетнең бинасы сакланмаган һәм кайтарырлык бина юк. Өченче Җәмик мәчет, халык арасында аның исеме Хәсәния мәчете булган. Бүгенге көндә кемдер әйтә, ул бүгенге көндә ул урында спорт мәктәбе. Кемдер әйтә, шул спорт мәктәбенең бер өлеше ул элекке мәчет бинасы дип. Кемдер әйтә, ул бина сакланмаган дип. Ләкин тышкы яктан ул спорт мәктәбе заманча материаллар белән эшкәртелгән һәм сайдинглар белән, анда инде ул тарихи бинамы, аның бер өлеше тарихи бинамы дип әйтеп бүгенге көндә әйтеп булмый. Һәм ул Хәсәния мәчетенең мәйданында Хәсәния мәдрәсәсе дә урнашкан заманда Һәм бүгенге көндә ул, ике меңенче елларның башында ул мәдрәсә бинасы Үзәк диния назаратына кайтарылды, һәм бүгенге көндә ул бина сакланган, матур таш кирпич бина. Һәм инде, ләкин бүгенге көндә анда ул мәхәллә дә түгел, мәдрәсә дә түгел, хезмәтләр анда алып барылмый. Дүртенче Җәмигъ мәчет, инде халык арасында аның исеме Хакимия мәчете, Хакимов бай э, төзегән мәчет. Э, Уфада ул бердәнбер ике манаралы мәчет булган һәм инде совет чорында ул манаралар киселгән. Ләкин Аллаһ насыйп итсә, быел ул мәчет үзенең ишекләрен э, ачачак һәм инде ул мәчет ачылырга тиеш һәм хезмәтен хезмәт итәргә башланырга тиеш. Һәм ул мәчет мәйданында тагын ике тарихи бина бар. Алар да барысы да 90-нчы еллар башында үзәк диния назаратына кайтарылды. Һәм дүртенче җәмигъ мәчет заманында ул бишенче җәмигъ мәчет Ул заманда мөселман татар зиратында урнашкан. Инде бүгенге көндә зиратта Гуфран исемле мәчет бар, 90 нчы елларда ул төзелде. Ләкин егерме нче гасырның алтмыш нчы елларында элекке мәчет бина, мәчет бинасы, ул инде агач мәчет булган, аның бинасы янган бер өлеше һәм инде бүгенге көнгә ул мәчет бинасы сакланмаган. Алтынчы Җәмигъ мәчет. Ул 2000 нче елларда шул ул шулай ук агач мәчет. 2000 нче елларның башында ул мәчет Үзәк диния назаратына кайтарылды. Ләкин мәхәллә итеп, мәчет итеп ул хезмәт бер көндә хезмәт итмәде. Һәм инде менә 5-6 ел элек ул Ул бина янды һәм инде былтыр ул бинаны грейдерлар белән, тракторлар белән ул бина җимерелде һәм бүгенге көндә ул территориядә, ул мәйданчыкта бер бина да юк. Ләкин җире Үзәк диния назаратның карамагында. Бу мәчетләр бинасы буенча. Тагын ислам, мөселман биналар турында сүз алып барсак, элекке ике мәдрәсә бинасы бар Уфада. Ул берсе элекке Галия мәдрәсәсе бинасы. Ул инде шулай ук 90 нчы елларның башында кайтарылды һәм бүгенге көндә Уфадагы Россия Ислам университетының бинасы булып тора. Икенче мәдрәсә бинасы ул инде Госмания мәдрәсәсе. Ул шулай беренче җәмигъ мәчеттән ерак түгел, Тукай урамында урнашкан һәм бүгенге көндә ул мәктәп мәктәп мәктәп бинасы булып хезмәт итә ундүртенче урта мәктәп мәктәбенең бер бинасы булып хезмәт итә ул мөселманнарга әле кайтарылмаган менә бу дини биналар буенча сүз алып барсак икенче өлеш ул инде төрле йортлар, байлар йортлары дип әйтик. Әйтергә кирәк, бу эштә бик зур эш, хезмәт куйды Эльза Маулимшина, Рөстәм Сатаев. Инде Эльза Маулимшина бүгенге көндә дә бу иске биналарны э, реестрга кую, э, аларны ничек булса да саклап калу буенча бик зур хезмәт алып барыла. Һәм бүгенге көндә Мин әйтер идем, бер егерме-егерме биш татар биналары бар дип, тарихи биналар. Аларның бер өлешендә әйтик инде, такта ташлар бар һәм инде аларны кайтару мәсьәләсе буенча Беренчедән, диния назаратларга аларны кайтарып булмый, чөнки алар шәхси йортлар электә булган, Һәм бүгенге көндә ул аларның күбесе торак йортлар, анда инде бүгенге көндә Уфа халкы яши. Ләкин менә соңгы вакыт ел ел елдагы вакыйгалар буенча әйтсәк, инде менә Зия Камалиның яшәгән йорты реестрга куелды. Ләкин әйтергә кирәк, аның тышкы кыяфәте дә һәм бүгенге халәте бик яхшы түгел инде ул бинаның. Һәм күп биналарның халәте коточкыч та, ләкин бик алама хәлдә күп йортлар. Уфадагы мына иске биналарны кайтару, саклау бигрәк тә төп мәсьәлә, мәгълүмат булмау һәм Әлбәттә, белмәү мәсьәләсе. Менә Уфада аның белән кызыксыну дигән соңгы вакытта әкертен генә кызыксыну бара, ләкин нидер киң таралмаган. Һәм инде әле төп мәсьәлә булып тора, менә булган йортларны кайтару түгел, ләкин аларны билгеләү, булса тактаташлар кую, мөмкин булса аларны мәдәни мирас реестрына кертү, менә төп мәсьәлә бүгенге көндә мин шуны дип күрәм. Һәм инде инде менә йортлар, тарихи йортлар буенча Әйтсәк, Уфада кызык кына биналар Уфада байтак. Менә әйтик, элекке Сабах нәшрияты бинасы сакланган, анда Тукай да яшәгән берничә атна. Инде ул матур бина, анда такта таш куелган. Һәм элекке сәүдәгәрләр зур матур йорт, ул Каримовлар йорты бар. Мәрьям Солтанов йорты һәм башка-башка йортлар, Сәгыйть Рәмиев яшәгән йорт, тарихи биналар, әле сакланган биналар бар һәм инде менә аларны әгәр реестрга куеп булса, ниндидер Бөтен дөнья татар конгрессының да бу Уфадагы элекке тарихи биналар буенча берничә проектыбыз, фикеребез бар. Инде әлеге көндә мин аларны әйтеп торасым килми, ләкин бик якын арада Бу проектлар белән Алла бирсә без таныштырачакбыз.
Киләсе яңалык безнең тел комиссиясе барлыкка килде дәүләт советында. Аны аның спикеры җитәкчесе дип әйтергә була инде. Яңа вице-спикер
Марат Әхмәтов. Марат Әхмәтов. Юк, анда башлыгы Марат Әхмәтов, анын теге замы инде Рафис Бурханов. Чөнки анда һәм анда гомумән бу комиссия составында төрле госсоветта, министрлыкларда эшләүче кешеләр һәм теге Татмедианың башка башлыгы.
башлыклары инде.
Шундый безгә билгеле кешеләр инде һәм шулай ук мин беренче утырышына барган идем журналист буларак. Шунда ук аларның эшендә хәзер Васил абый Шахразиев та катнаша инде. Милли шура башлыгы буларак та инде һәм вице-премьер буларак. Шундый ул бик шундый Аппаратлы эш динде анда комиссия һәм мин дәвам итим. Мин алар тыңлагач, мин җылы депрессиягә дучар булдым инде, чөнки мин. Депрессиягә бирелде, нигә?
Ну, чөнки мин,
мен бераз кайвакыт без бит гел инде нәрсәдер яңалык була инде комиссияләр, нидер әйберләр төзелә. Син өметләнәсең. Өметләнәсең инде.
Вот ничектер бернинди теге Нисек булыр инде ул? Яктылык ниндидер. Яктылык нинди рәим, белмим шундый комета. Нәрсәдер Хәзер булыр менә кебек. менә хәзер комета ул оча бит инде, инде ана шундый комета. Һәм мин җыелдым анда, менә әйтәләр, менә яңалыклар, идеялар инде әйтәләр. Менә татар татардан башка беркемгә татар теле кирәкми. Мин шуннан уже шикләнә башладым. Татардан башка Беркемгә татар теле беркемгә дә кирәкми.
кирәкми, ничек инде мин әйтәм, ничек ул? Ну, ярар. Ана икенче Ярар. әйтә, булачак безнең премия, лиц- әдәби премия. Иң яхшы әсәргә. Мин әйтәм, як. Җиденче премия. Ну, ничәдер, ничәнчедер премия, мин әйтәм. Ундүртенче премия. Мин, а мин шундый практик бит инде, мин уйлыйм, ярар, менә бу премиядән, мәсәлән, ну, мин уйлыйм, кем татар телен оныта, кем татарча сөйләшми. Мин сөйләшәм, әнием сөйләшә, дәүәтем, дәүәтем мәрхүмнәр сөйләшә иде. Әнә балалар сөйләшми инде, әйеме алар? Һәм менә аларга, алар белән эшләргә кирәк. Төп әйбер шул, әйеме? Төп проблема шул.
Төп проблема мәктәптә, аннары менә урта белем, югары белем авылда. Һәм менә монда язучыларга премия тагын. Һәм менә бу китаптан нинди файда булачак, мин аңламыйм. То есть, ничек, Бу бәлки, премиядән. бәлки нидер Юк, булыш, китаптан файда бәлки була.
ниндер КПД булгач, аны коэффициенты, ну, бер, бер 15 процент. Күбрәк, әлбәттә, язучыга файдасы булачак, ул бәлки, чынлап та. Аннары әйтәләр, менә безнең булачак премия ә, җырчыларга. Мин әйтәм, шәф, ярар, җырчыларга да бераз акча тисен. Ярар, кая, менә сен, һәм бердәнбер миңа Ну, шатлан, инстаграмын татарча алып барса ул җырчы, шатландырган әйбер инде, килешә. Лилия Әхмәтҗанова ничек ул? Әйеме? Ә, э, мәгариф министрлыгында. Әйе. Әйе, әйе, әйе.
Ул Милли, чыгы- мә- милли мәгариф э, идарәсе җитәкчесе. Әйе, бик төпле хатын, ул бөтен кануннарны номерларын әйтеп әйтеп чыгарды һәм әйтә менә, мәсәлән, минем тәкъдим шундый, ЕГЭны үткәргәндә татар телендә аласың икән ЕГЭны. Әйеме? Теге предмет итеп. Сайлыйсың. Әйе, сиңа теге ну, синең казанышың дип әйтеп, Вузлар сине кертә алалар инде, моны исәпкә алып. Яки татар телен белү сиңа бонус булып кула. Юк, син дөрес аңладым моны. Аңладым. Димәк, татар теленнән дә ЕГЭ бирергә кирәк булачак. Ну, син Бәл, и, яки син татар телен сайлагансың, Сайлагансың, яхшы укыгансың, әйе. сиңа анда автоматом ун балл өстәлә. Мәсәлән, әйе, шундый, чөнки бар андый канун. Мин моны Нинди килешәм. Типа там, типа способствовать, что-то там, э, учитывать индивидуальные особенности тебе залаганда. Ну, мен бу тыялам инде. Әйе, ну, исеме шунда. Һәм менә әгәр дә мәсәлән татар телен беләсең икән, бу бит инде бонус. Һичшиксез, әйме. Әйдә, нигә сине мәсәлән моны исәпкә алып, Татарстан вузларында ну, кабул итә. Әйе.
А вот нигә син агыртасың? Ну, потому что ул белә. Мин килешәм э, моның белән.
Беренчедән, безнең бит дәүләтнең э, проблемасы бар. Э, мондагы яшьләр, алар китеп бара. Димәк, моны аларны калдырырга теләү теләге инде күптән күп тапкыр яңгырый. Һәм мәсәлән, бездә укыган, татарча белгән балаларны шул исәптән шулай итеп калдыра алабыз икән, үзебезнең вузларга кертеп. минемчә, моны хупларга гына кирәк. Һәм тагын өстәвенә, миннән комментарий алганнар иде бу мәсьәлә буенча. Мин әле ул вакытта ул комментарийны белмәгән идем, вот Лилия ханымның. Һәм шунда ук әйткән идем. Ютубта тукта сабыр, сәпи туза. Рәхмәт. Әйдә. Һәм
Лилия ханымның комментариясен белмәгән идем. Ул вакытта әйткән идем, менә э, төп проблема безнең шунда, шунда, шунда мәктәпләрдә һәм мәктәптә шундый бонусный система кертергә кирәк. Димәк, штраф та түгел бу, киресенчә теге мотивация һәм э, ни өчен мин беренче чиратта егыны әйткән идем? Чөнки э, бар бит юнармиягә кергән балалар, э, юнармиядә инде белмим, Хезмәт итү түгел инде ул. Катнашкан балалар, аларга вузга кергәндә бал өстиләр. Һәм ә юнармиягә ни өчен шулай теге мотивация ясыйлар? Чөнки теге патриотизм. Ә Татарстанда татар телен белү ул шул исәптән патриотизмны үстерү. Локальный. Һәм минем сразу теге баш миендә булган иде, карагыз әле, юнар миенә әгәр дә шундый мантыйк белән бал өстиләр икән, димәк, татар теле өчен дә өстәргә була. Шуңа күрә хуплыйбыз аны. Тагын син нинди тәкъдимнәр бирер идең? Менә минем үземнен шундый структурный тәкъдим, чөнки комиссияләргә мин ышанмыйм. Үз эш тәҗрибәмнән чыгып әйтә алам. Мин күп комиссияләр күрдем. Беренчесен Мин күргәннәреннән, әле моңарчы да булган, мин күргәннәреннән беренчесе Халиков башлыгы иде.
Шуннан соң Шейхрази Васигаевич булды, менә ике теллелек буенча. Хәзер ул ике теллелек онлайн да узмый бугай. Песошинга күчте ул.
Юк, Песошин аның башлыгы, ә теге, мин аңлавымча, теге эшне алып бара инде, конгресска йөкләнгәч. Васигаевич, менә ул Утырышлар узамы ул хәзер? Онлайн һич югы. Хәбәрләр юк.
Ничек? Ну бит хәбәрләр чыгып бара сайтларда. Димәк, тикшерү тукталган, ничектер аңлашылмый. Халиков белән дә шул ук бер нәрсә үзгәрмәде. Ә, әле җитмәсә, без теге тел конфликтына да әзер булмаганбыз. Шушындый зур комиссияләр була торып. Һәм шуңа күрә, э, гомумән, заманча э, форматтагы эшли торган оешма комиссия дип аталмый. Мгм. Мә- б- б- Аңлыйсыңмы син шуны? За- Менә күз алдына китер, заманча ә, оешма зур анда, меңләгән кеше эшли торган. Һәм алар нәрсәнедер проблеманы чишер өчен комиссия төзи. Бу бит инде билгеле бөтен дөньяда улай бер ә, бу формат эшләми. Булырга тиеш аның рабочий группалар һәм башкалар. Чрезвычайный штаб буларга тиеш. Әйе, Һәр көнне- хәзер инде. Һәр көнне җыелышлар. Хәзер инде хәл шул кадәр начар. Әфәнделәр, тагын биш кеше Телен онытты. Юк, менә хәдит буенча булды бит. Менә шулай чыга.
Статистика чыга. Тагын 75 бала егын егыны.
Чаллыда 14 кеше башка татарча сөйләшә. Бәхетле хәбәр 9 кеше егыны бирә. Шундый шундый саннар бирде ковидта, шулай ук. Әйе.
Яхшы исән. Менә бит, менә бар. Штаб кирәк, чынлап та. Һәм минем бер генә шундый тәкъдим бу комиссиягә структурный тәкъдим. Димәк, мин беләм, анда бар Мәдәният министрлыгы һәм Мәгариф министрлыгы. Алар икесе дә татар теле өчен шул исәптән җаваплы министрлыклар һәм аларның бар вәкаләтләре, алар идеологияне ничектер сеңдерүче оешмалар буларак кабул ителә минем тарафтан. Әйбәт булыр иде, алар берләшеп, ниндидер совместный рабочий группа төзеп, рабочий комиссия гына дип аталмасын, димәк, шундый төркем Кая мозговой штурмнар уза, ә инде аны кем яңгырата комиссиядә, анда Ират Хәвзяннымы, Рәфис Тимерхановичмы, ансы мөһим түгел. Димәк, аларның икесендә бар вес, бар вәкаләтләре, инструментлары, уже менә шушы төркемнең тәкъдимнәрен алар җиткерер иде. Мин аны чалышыр идем ике министрлык белән, мәсәлән, бөтен диаспораларның, билгеле диаспорның вәкилләре белән. Чөнки гомумән, ну, телне өйрәтү, Бу мәсәлән теге Америкадагы татарларны өйрәтү кебек. Ну син яшисен чит телле урында, мөхиттә, бөтен җирдә барысы да инглизчә, дип әйнем. Эш ничектер син татар телен өйрәнәсең. Ә диаспорлардан әзер. Әйе, мин чөнки мәсәлән миңа инде бик зур тәэсир ясала инде Финляндия барганда, мин анда күрдем мәктәпне, мәктәпләре бар, мәдрәсәләре бар инде, ну, дини дәресләр бар. Алар әйтә, менә безнең башта кушымта, Аларның кушлары безләрдән, безнекеләрдән шәбрәк ясалган һәм алар өчен алар үзе өчен ясаганнар аны. Аңлыйсыңмы? Андамы шул теге әйе тел сөйләм буенча әйе әйме. Һәм аңлавымча менә бу тәҗрибәне кулланырга кирәк дөрес әйткәндә, ну читтән карарга. Чөнки һәм нигә тагын бер шулай өстәргә кирәк? Чөнки без аңлыйбыз Татарстанда яши анда 2 миллион татар. Алты миллион татар кая китте дөрес әйткәндә. Әйме, аларга тагын да кат, ну, алар, Ә читтә әйе, яшәүче- аларның проблема, ну, мәгариф министрлыгы гына чишә алмый бит инде. Шиша алмый, әй, килешәм. Э, Ярый, уңышлар телик комиссиягә. Бәлки, э, беләсеңме, мин тагын нәрсә теләр идем аларның эшендә. Э, Мәсәлән, миңа бик ошый иде бизнес-обуцмен бар иде бит Әйе. бездә. хәзер дә бар инде. Ә, аларның форматлары эшли иде. Димәк, президент килә иде. Мгм. Аларның алдан ә, р- шундый эш төркемнәре Әйе. тарафыннан әзерләнгән проблема, ул проблеманы Мгм. үзе аша уздырган кеше Мгм. әйтә һәм шунда ук ә, җавап ала. Һәм поручениеләр анда ниндидер өләшә инде президент. Һәм минемчә, татар теле буенча ул әйбәт формат булыр иде, менә эш төркемнәре эшләп, проблеманы нитеп, һәм әйбәт булыр иде киң җәмәгатьчелеккә чыгарсалар. Димәк, елга бер-ике тапкыр ачык рәвештә ә, ачык ә, очрашулар уздырсалар. Чөнки ничектер бөтенесе шул кабинетларда калыр кебек миңа. Менә ә, Бет, татар теле кухня гына түгел, кабинет теле генә булып калмасын. Ну, и чынлап дөресен кенә менә бик ошаган формат ул, әгәр дә теге пресс-конференция кебек, Чыга кеше әйтә, менә безнең шундый проблема бар, әйеме? Әйе. Һәм әйтә, йөрер, так, Әйе. син тор. Лилия Әйдә, Галимова әй- чыга бит атна әйе. саен. Э, Димәк, безнең э, бюрократия Шундый. уланы Теге бут- бутсмена шундай, әйеме? әйе, теге димәк ул аны үзләштергән. Әйе. Э, бюро- безнең бюрократия бу форматны үзләштергән һәм Мгм. э, татарга Карата, татар темасына карата гел инде шундый иске, консерватив ниндидер форматлар кулланыла. Бәлки, ниһаять, анда да барып җитәр ул.
Һәм шуңа өстәмә итеп, безнең яңалык бара инде, безнең яраткан язучыбыз һәм Рхаил Зәйдулла керткән иде шундый, ну, соңгысы чыгышында әйтте, әйдәгез, татар телен дә чыгыл государство ничего образующего народы народы народы теле язык государство образующего безнең безнең конституция кертеп дип кертик дип тәкъдим ясады һәм миннән дә сораганнар иде ну син нәрсә турында уйлыйсың мин әйтәм ну бу бик теге бераз по пацански получается инде алар безгә моны без аларга шуны ну то есть беренчедән бездә дәүләт Юк. Бәлки кая барган да белми.
Әйтегез әле кайда. Бәлки бар шундый.
Икенчедән, э, без бит аңлыйбыз, бай берне кертү бер нәрсә дә үзгәртми дөресен кенә һәм без э, конституция, ну мин каршы чыккан инде бай бергә дөресен кенә, чөнки менә бу юк барны кулланып, Әйме, ничектер без, ну, кабатлау инде. Әйе, без ничектер бу бер нигә без шул ук хатаны кабатлау.
Башка халыкларның хаталарын кабатлап йөргә тиеш. Әйе. Һәм карале, э, бездә дә бит менә мәсәлән чувашлар яши бит күп итеп. 100 мең мә алар.
Бездә Татарстанда уйлап кара. Әйе.
300 300 300 мең мурт яши. Нинди? 300 300 мең мурт мурт. Нинди?
Син Бар бар.
Кисмена. Давай.
Димәк, чувашлар. Әле бездә бит, мәсәлән, чувашлар, алар бик күп. Алар ялгышмасам, өченче урында безнең сан буенча.
Алар әйтәчәк, карагыз әле, ә без Татарстанда государство образующий түгелме? Марилар әйтәчәк, бу бит инде аның тарихи... Икесе дә. Юк, тукта, удмурлар тарихи нигезе дә бик көчле бит аларның. Алар безнең кардәш, тугандаш халыклар. Һәм без ничек әйттек менә, ничек инде русский язык, язык государства просвещения народа. Алар да шул ук әйберне кабатлаячаклар. Шуңа күрә Ркайда абыйны каты әрләмибез, чөнки ул безнең бердән бер тавыш, бердән бер түгел, ә менә сирәк тавышларның берсе Госдәүләт советында. Ләкин минемчә ни, что-то загнул ул. Нуркаил абый миңа үзе әйткән иде, аның бар иде, ну, ни, аның теләге, мәсәлән, теге безнең әдәбиятны тәрҗемә итү үзәге эшләргә. Төрк, төрки халыклар Әйе, өчен. ишетәм. Менә бу әйбәт әйбер дөрес әйткәндә, ну, Сәләм Казан, сәләм Радиев, сәләм Тәбриз. Э, Бик шат сезнең белән элемтәгә керергә, сезнең подкастта катнашырга. Безнең э, төн. Э, Һәм Э, э, сезнең сорауга юк дип җавап бирәм. Юк, минем белән элемтәгә бернинди дә кеше элемтәгә чыкмады, э, тәҗрибәмне алмады. Һәрвакытта ул ниндидер хәбәр, мәкаләләр генә. Бәлки ул Татарстан өчен аз санлы күрсәткечтер. Теге 62 бала. Ә мин әнә төрле илләрдән гаиләләрне белеп, татар телле сөйләшүче кешеләрне белеп әйтергә әйтә алам ул бик зур күрсәткеч һәм ихтыяҗ бик зур. Әгәр дә Татарстан һәм мәгариф министрлыгы шәхсән шуңа игътибар итсә, чит илдә Татар телен өйрәнергә теләк бар. Ләкин монда берничә шартлар кабул ителергә тиеш. Һәрбер илнең үз вакытлары бар. Ул вакыт аермасы бик мөһим. Безнең бик күп чараларда катнашасыбыз килә, без өлгермибез, чөнки безнең төн я да безнең мәктәп вакыты, мәсәлән. Менә моны исәпкә алып, бу бик авыр әйбер, үзеннән чыгып әйтә алам. Ияләшергә бик авыр, ләкин ул була ала торган әйбер. Аны булдырып була. Һәм мин шуның белән хәзерге вакытта шөгыльләнәм. Икенчедән, без менә мәгариф министрлыгында халыкара олимпиаданы әзерләнгәндә әз генә эштәшлек ясадык без шул олимпиада тирәнрәк өчен узсын тирәнрәк узсын өчен байрак мәгълүматлырак без балалар өчен аерым курс ачтык татарстан тарихын өйрәндек һәм Безнең балалар өчен менә минем бала кем анда катнашкан, әлбәттә, бу бик информатив булды. Шулай ук укытучыларымнан бөтен кайт авазларымны җыеп әйтә алам. Хәзерге вакытта иң кирәклесе дип әйтәләр, ул татар теленең грамматика буенча күнегүләр җыентыгы юк дип әйттеләр, юк ул интернетта. Интернетта тагын да күнегүләр җыентыгыннан тыш, мәсәлән, менә үзем француз телен өйрәнгәндә, бик шәп шундый сайтлар, төрле-төрле алар дистәләнгән сайтлар, кая син бу яки икенче кагыйдәне камилләштерәсең, күнегүләр ясап. тест рәвешендәме, языпмы, бик ни, бик җайлы һәм татар теленнән шундый э, сайтлар булса шәп булыр иде. Бу иң иң шундый җанлы кайтаваз бөтен укытучыларның бергә җыелган. Э, үземнән тагын бер э, үтенечем үтенеч дип әйтергәме, э, тәкъдимме, Татарстан тарихы дәреслекләре инде. Ул телгә берничек тә бәлки карамый дип әйтерсез. Ләкин мин татар телен укыту платформасын ясаганда, иң беренче менә телгә караганда тарихны күз алдына күрәм. Һәм быелны без алаберсә башлыйбыз шундый пробный курслар кайчан 5-7 яшьлек балаларга балаларча татар тарихын аңлатып, татарларны аңлатып һәм яшүсмерләргә. Менә аннары бәлки ниндидер нәтиҗә әйтә алам. Татарстан тарихлары юк, атласлары юк. Татар телендә аңлыйсызмы? Менә татар телендә бу әйберләр булмаулары бик Бик начар тәэсир итә безгә һәм әз генә төшенкелеккә безне бора. Ләкин аерым рәхмәтебезне әйтәсе килә. Сәлам дәреслегенең авторлары, бер авторларның берсе минем балаларда укыта. Бөтен укытучылардан җиде укытучы зур-зур-зур позитив кайтавазлар татар телен өйрәнүче балалар сәлам дәреслеге буенча укыйлар, бик яраталар. Менә шундый дәреслек яшүсмерләр 10-11 һәм 9 класслар форматында булса, э, безгә бик-бик-бик э, файдалы һәм продуктив булыр иде.
ничектер теге э, татар темаларыннан бушанабыз безне кызыксындырган шәһәр темасы да бар э, э, хәзер бөтен әйберләрне ачкач көннәр кызу була башлады һәм кешегә кешенең коенасы килә һәм суда Ha?
Суда, әйе. Бәлки акча, кемгәдер акчада, кемгәдер. Яки башка әйберләр бар. Әйе. Һәм безнең кызган тәннәрне гомумән суыта торган урыннарда кыйнасылар килә. Лаешта безнең пляжны яхшырттылар име? Берничә ел элек. Һәм анда, белмим, меңләгән кеше коенырга барды. Димәк, шундый Пандемия дә онытылды, бөтен әйбер онытылды. Әйе, Камское море дип атала инде ул. Нигәдер, кстати, Камское море дип анда язылган. А теперь Чулман диңгезе.
Ну, Лаеш гомумән күбрәк урыс шәһәре, урыс шәһәре бит инде дөрес икән. Ярар, аны аңлап була инде. Ләкин хәтта ул пляжны рәсми рәвештә ачмаган вакытта анда су куйнарга ярамый иде бит инде. Әйе. Әйе.
Һәм мин анда бер тапкыр барган идем, менә теге нидер бер бәйрәм иде анда булган иде. Мин шул көнне Утның уртасында бардым анда һәм мин шаккаттым дөресен әйткәндә. Ну, типа, чынлап кеше күп йөри. Эш көнеме? Һәм, ай, эш көне түгел, бәйрәм көне иде ул. Ләкин теге ял көннәре түгел иде. Бәйрәм көне. Икенче кызык әйбер, үзе лаеш, үзе буш. То есть лаеш үзе шундый бик, бәлки сез белмисез, анда бик күп һәйкәлләр бар. Чиркәү барында, яме. Рәди башлама инде. Ну, ну, юк инде, ну, то есть кеше, кеше гомумән шул пляжга гына бара һәм анда утыра. Яны кыздырып. Пляжны гына белә. Пляжны гына белә, алар менә а һәм Семрукны белә хәзер. Теге Зелеха Гүзәл Анша фильмының теге площадкасын һәм шунда йөриләр инде. Һәм мин дә шаккаттым, нигә миңа бу әйбер борчый, гомумән инде без ничә ничә ел инде сөйлиләр, менә Идлибне дә шәһәргә ачырга кирәк. Теге Барселонада кебек, мәсәлән, булган хәл иде, әмма Барселона элек диңгез янында урнашкан шәһәр булса да, нидер бер кечкенә генә Кызык бер кем кызы булмаган шәһәр булган ул, Олимпиада алдыннан. Һәм ам һәм диңгез белән шәһәр арасында шундый промзона булган аларның. Бездә кебекмени?
Әйе, бездә кебек һәм ну Барселонада кеше яшәгән кеше диңгезгә йөрмәгән. Һәм алар баны сүттеләр һәм без барыбыз беләбез Барселона белән нәрсә шәп хәзер син пляж, диңгез.
Диңгезгә дә бара аласың.
Менә монда сиңа Гауди, менә сиңа анда Саграда Фамилия һәм фәлән фәлән һәм кеше анда яхтланып йөри һәркемне. Бездә Идел буе ничәмә ел инде хәзер шундый зур бер Идел елгасы. Ул хәзер дә ул ябык. Шәһәрчеләр.
Туристлар килә гет, как нам добраться до Волгиса? Менә кара. Ну теге квест кебек. Анда барасың, ниндидер пустырьлар аша йөрәсең, чыгасың, анда чыгасың, менә монда елга. Кара, Иделгә эләккән өчен, эләгер өчен, рәтле урыннарга, рәтле теге вид вид булсын өчен барга кирәк Иделнең теге ар ягына. Уйлап кара, бу бит инде нонсенс.
Бу чынлап та шулай һәм ул татар темасы белән дә бәйле бит. Безнең Яңа Бистә бит анда. Әйе.
Яңа Бистә аның кодларын кулланып, Идел буена теге чыгу юлларын ачсан, минемчә ул бик көчле развитие бирер иде ул урынга, чөнки бу һичшиксез үзәк, матур урын, елгага чыга торган. Ә хәле кызганычка каршы шундый аяныч. Ә монда күрсәмез, без кабан су ярын ашкач инде, теге ничек тизлек төндергәч, без без. Һәм без күрәбез инде менә ул пандемия вакытында ин шундый иң популяр урынга әверелде ул. Һәм мин мәсәлән күзәтәм анда Насыри урамы буенча йөри туристлар. Анда күренә, туристлар гына йөри инде, ә кабан юлы буйлап бөтен кеше йөри анда. Вот һәр көнне Теге мәрҗәни һәйкәл. Мәрҗәни һәйкәл янына узалар инде, әйе. Әйе.
Димәк, бездә яшәгән кешеләр йөри. Суга кеше тартыла гомумән.
Тартыла, килешәм.
Ә мәсәлән, без беләбез, ул Кабан буе Сәримҗанов урамы элек беркем дә булмаган, беркем дә йөрмәгән анда дөрес әйткәндә. Әйе, шундый бер шыксыз урын булган анда. Бераз бераз ям өстәгәч анда, мөмкинлекләр биргәч, әйеме, кеше мәсәлән, хәзер рәхәтләнеп йөри анда. Натальяга мөрәҗәгать, Наталья.

То есть җирләре, не то что интереслары, менә җирләре, биналары, алар анда ком гөлдә ташыйлар, анда тагын щебенка, әллә нәрсә баржалар, э, шундый музлар. Монда проблема, әйе. Һәм ул бит теге паркны, э, паркны яисә анда каралмаган урынны төзекләндерү генә түгел. Ә анда күпме э, собственник, төрмә, федеральный собственность анда. Әйе. Нәрсә генә юк анда. Әйе. Миңа э, калса, э, шуның аркасында аны ничектер ни э, эшли алмадылар шушы Мгм. елларга кадәр. Ну, бәлки шуңа сәбәпле инде Казан хәзер дә инде мәсәлән бер яктан ул шундый тик хәзер бераз яшел шәһәр, икенче яктан ул шулай ук 30 елдагы булып булган индустриаль шундый бер урын. Әйе. Минемчә, Рәдиф, э, бер әйбер кирәк, э, безгә Олимпиада кирәк. И олимпиада сүзе белән, ничек универсиада сүзе белән күп әйберләрне тиз-тиз генә эшләп аттылар. Дуслар, бераз чыдап алыйк, олимпиаданы олимпиаданы ерып чыгарыбыз.
Шуннан Идел буе булачак.
Идел безнеке була, яңадан безнеке булачак. Сез әле дачада утырып, авылда утырып, чыдап утырасыз да, аннары олимпиада узыр да, булмаса. Шуны белән без тәмамлыйбыз. Әйе, шушы